רבותי, די פלאן איז אזוי, ס'איז יעצט די עלעפטע אדער צוועלעפטע שיעור פון די זמן, אונז גייען ענדיגן אדער ענדיגן מיט, אזוי ווי עס זאגט די הייליגער רב סעדי' גאון'ס מהלכים אויף די נשמה, באופן כללי אזוי ווי זאגן געלעצטע מאל, דאס איז די מהלך אז די נשמה מ'דארף נישט קיין רוחניות, ס'איז עטליעסט סאם קיינד אוו גשמיות. און בעז השם חודש אלול וועט מען תשובה טון אויף די גאנצע מהלך, און מ'וועט פארשטיין די אמת, הייסט די אמת, שיטת הרמב ם און אנדערע וואוילע אידן וואס זאגן אז דאס איז שטותים און ס'ארבעט נישט, און טרייען צו מסביר זיין פארוואס ס'ארבעט נישט. סאו דעטס ווער ווער וויר אפ טו. יא. כ'האב געוואלט קוקן די רמב ן וואס ער זאגט אבער כ'האב שוין גערעדט, כ'קען שיקן מיינע מקורות הגדולים פון אלע רמב ן'ס וואס. זיך האט צוזאמגענומען וועגן די נושא, באט מ'וועט זעהן וואס מ'וועלכע סארס מ'קען טרעפן פאר די אנדערע צד, אבער איך האב געזעהן היינט א ווארט אין די פירוש אויף מורה נבוכים, געווען אין מורה נבוכים דינסטאג, איז דא א פירוש שם טוב, פון הרב שם טוב, איינער הרב שם טוב בן שם טוב, זיין זיידע האט געשריבן א ספר קעגן פיליזאפיע און ער האט שוין תשובה געטוהן, אויך ענליך. ס'איז געווען דא א ספר, ספר האמונה, ס'איז דער רבי שם טוב. היימענע אדער? נישט היימענע, פון די גדולי ספרד. א דור פאר, סיי ווי, זיין זיידע איז געווען א דור אביסל פאר, א דור פאר, איינער פון די ערשטע נאך וואס האט זיך אנגעהויבן די רדיפות אויף אידן. און ער איז דער ערשטער וואס שרייבט אז די אלע חוקרים זענען די וואס ווערן מאראנאס און מען דארף נאר די תמימות'דיגע אידן. רבי יוסף יעבץ איז שוין א דור, שוין אביסל נאך אים. ער איז נאך מיין איך פאר אים, ער שרייבט דאס. און זיין אייניקל וואס איז געווען ממש אין די דור פון די גירוש, ער האט שוין תשובה געטון און געווארן צוריק א גרויסער פילאזאף, זיינע קינדער האבן זיך נעבעך געשמדט טאקע, סא וועט באונעס, קען נישט, ס'איז נישט עכט פעיר, בכלל נישט, בכלל נישט פעיר צו האבן טענות, וועט עכט באונעס, נישט ברצון, אבער על כפון דעטס די סטארי אויף דאס הרב שם טוב, ער האט געשריבן א זייער שיינע פערש אויף מורה נבוכים, און ער זאגט דארט. כ'וויל, כ'וויל, ס'האט אויך האבן צוטון מיט דיין קשיא, באט אין א ווערי אינטרישן וועי. ער זאגט דארט אז ס'דא א פסוק, דער רמב ם זאגט אזוי, כ'וועל זאגן וואס דער רמב ם זאגט בקיצור, בקיצור גדול, דער רמב ם זאגט אז ס'דא סודות התורה, ס'דא סודות וואס מ'זאגט נישט אויס פאר די עולם, ווייל זיי קענען נישט פארשטיין, ס'דא קאנצעפטס וואס די עולם פארשטייט נישט, די עיקר קאנצעפט באמת וואס די עולם פארשטייט נישט איז די קאנצעפט פון איינער גוף, די קאנצעפט פון, איך זאג די ווארט רחניות איז א בעד ווארד, איי קען אנדער סעי די ווארד איינער גוף. מציאות מופשטת, אויף קענסט עס רופן א פשוטע די די מושג זאגט די רמב ם זאגט מפרש אין די ערשטע פרק רוב מענטשן פארשטייען דאס נישט ווייל אין זייער וועלט איז נישטא אזא זאך אדער אדער ביסטו א גוף אדער ביסטו נישט ס'איז נישטא עפעס א דריטע קאטעגאריע ממילא דאס איז זייער די גרעסטע סוד און ממילא רוב פילאזאפן פאר די רמב ם האבן געהאלטן אז אפילו אויב ס'איז אמת אז די אייבערשטער איז נישט קיין גוף טאר מען עס נישט אויסזאגן פאר קיינעם נאר אינטרעסטינג סיי אבן סינא סיי אבן רושד.

אה! קען זיי אויך נישט זאגן, אויך קיינער גלייבט נישט עכט אז די אייבערשטער איז א גוף, נאר געדענקט אפילו די רמב ם זאגט אז גדולים וטובים, קיינער מאכט נישט ממש א גוף אזוי געמאכט פון פלייש און בלוט, עפעס א מיסט רוחניות'דיגע זאך, א רוחניות'דיגע גוף אזוי ווי אונז רעדן, איז אימער אז זאגט דאס, מען דארף זיי זאגן עפעס אזא עמיצער, וועט זיי זאגן אז די אייבערשטער איז לייט, גרויסע שטארקע לייט. לייט איז טעקניקלי א גוף, באט מענטשן כאפן נישט פונקט, עס איז די איידעלסטע גוף כאילו וואס מען קען טרעפן, און דאס דאס גייט מען זאגן פאר די עולם, עס איז גענוג נאנט צו צו זיין די אמת, מפרשים זאגן דארט, אפשר דאס זאגט נישט אפולו פסוקים וואס זאגן דאס, און מאיר נהורא שרייען נהורא נהורא, און וואס איז די אנדערע פסוק באורך ונראה אור, עס איז דא פסוקים וואס איז משמע אז די פסוקים נוצן די די עקזעמפל, די אייבערשטער איז לייט, די מקובלים נוצן עס יא עד אין סוף, און אזוי ווייטער. די אייבערשטער איז לייט, איי לייט איז טעקניקלי גארנישט אויפגעטון, דאס איז גענוג פאר די עולם צו וויסן. אויב איז דא א מענטש וואס האט געוואלט וואלט ער געגלייבט ווען מען זאגט אים אז עס איז נישט קיין זיוף? דא וואלט ער געגלייבט אבער די וועלכע מענטש וואס האט נישט געגלייבט וואלט נישט געגלייבט. איז נישט ווייל נישט ווייל ער האט א פראבלעם צו גלייבן, ווייל ער האט נישט די קאנצעפט אין זיין קאפ, אין זיין קאפ איז נישט דא די באקס איינער גיט ווי צו לייגן עקזיסטינג טינגס דעט אר נאט א באדי.

דער גרעסטער אוהב ישראל, דער גרעסטער בעל שם איד, נעגערט זיך חס ושלום, ער גייט טרעפן יעדע לעצטע פרוי און יעדע לעצטע אינגל, און זיי זאגן אז אייבערשטער איז נישט קיין גוט. אני מאמין'ס. וואו ר' איד האט געשריבן זיין אני מאמין'ס, נישט נאר דעם, ער געט אזויפיל רחמנות אויף אלע אידן, ער געט זיך ווי אזוי קען מען זיך איינרעדן אז דער אייבערשטער איז נישט קיין גוט, מען קען, ער פארשטייט דאך טאקע נישט, עס איז זייער שווער מסביר, סאו הער, לאמיך אויספירן, סאו האט דער רמבם געזאגט וואס מען גייט טון, מען גייט זיי זאגן אז קום הער, ווער ס'גלייבט אנדערש איז אפיקורס. סאו דאס איז די בעסטע וועי אוו געטינג קידס טו בעליוו טינגס, רייט? ענד ביקאוז הי איז סאטש א סאטש א אוהב ישראל האט ער דאס געזאגט, פארשטייסט? די רב האט דאך געווען קאנפיוזד, ער האט געמיינט רמב ם וויל וויל יענעם ארויסווארפן פון גן עדן, פארקערט ער וויל אבער אריינברענגען מענטשן אין גן עדן, און די טריק וואס ער האט געטראפן אריינצוברענגען מענטשן אין גן עדן איז צו זאגן אז ווער עס אנדערש איז א מין, אוודאי דער וואס האט געמאכט א טעות זאל זיך די אייבערשטער העלפן, דאס איז שוין זיין פראבלעם.

ס'איז שווער צו פארשטיין פונקטליך וויאזוי די לעוועלס ארבעטן באט איט לוקס סאמטינג לייק דיס, איך וואלט יעדע איד זאל זיין אזוי ווי דער בעל שם טוב, זאל יעדע איד זיין א שטיקל צדיק, זאל גיין אין מקווה, איי מקווה איז שייך פאר צדיקים? סאמטינג לייק דעט, דעטס האו איי לוק, אזוי בין איך עס מפרש, עטליעסט א שטיקל פיליזאף זאלסטו זיין, איי דו פארשטייסט נישט וואס דו רעדסט, דו זאגסט דיך נאר נאך, ס'איז בעסער דען זאגן שקר, איי זאג.

שוין אמאל געזאגט א גאנצע שיעור דא אז די גאנצע תכלית פון די תורה איז אז די זעקס און ניין די פֿיר און נײַנציק פראצענט איד זאל אנקומען ערגעץ אקעי וואטעווער יא יא סאו בכלל האט געלערנט עס בפירוש ס'איז מפורש אין פרק ל ל עמוד ה און איף יו קאמפעיר איט טו איבן רשד אן די סעים סאבדזשעקט יו סי דעט היז די ליסט עליעט און היז סעיז ממש היז לייק ממש בזה הלשון יעדע אינגל און יעדע מיידל כל בני ובנות ישראל זאלן וויסן אז די אייבערשטער איז שוין געווען זייער זייער קלאר אין די נוסח און זאגט קלאר אנדערע זאכן מער טיפע זאכן שוין קען מען נישט אבער וויפיל מען קען
יא באט הי אלוועיס וואנטס אקעי וואס האב איך געוואלט פון די גאנצע זאך שוין פונקטליך צו פארשטיין די אלע זאכן דארף מען אלל דיס קוועשאנס אר גוד קוועשאנס מען דארף קענען נאך א גאנצע זאך וואס איך האב געוואלט פון דעם איז סאו. אונז לערנען פון דא אבער א אזא וויכטיגע נקודה וואס אונז גייען צו, אונז האבן געענדיגט לעצטע וואך, עטליסט פון די סעלושען, און אויך די אמת'ע דראמא אויך פארשטייט אז ס'גייט אנקומען צו אזא סארט סעלושען, ווייל די עולם גייט נישט עכט פארשטיין וואס מ'זאגט, ווען מ'זאגט זיי איינער גוף, טראכטן זיי בעצם יא גוף, סאו איט דאזענט אנלי האלף וועי סאלוו די פראבלעם. אבער על כל פנים, לאמיר אפילו נעמען די אנדערע שיטה וואס זאגט אז מ'זאגט אז די אייבערשטער איז א לייט. וואס די רמב ם איז נענטער צו זיי ווי ווי איך מאך עס, יו העוו טו ביג אנדערסטענד, ביקאוז קאוז נאובאדי איז ריעלי אנדערסטענד וואט דעי סעי ווען דעי סעי אן א גיף, דער ריעלי סטיל אימעדזשינינג סאם קיינד אוו גיף גיף רוחני, און סאו וואס קומט דא אויס איז אז ס'איז דא צוויי סארט וועגן וויאזוי צו רעדן, סאו מ'האט גערעדט נעכטן לעצטע וואך און צוויי וואכן צוריק, צוויי סארט וועגן וויאזוי צו מסביר זיין, מ'קען זאגן די נשמה, מ'קען זאגן די אייבערשטער, און כ'וועל שוין זאגן די ווארט. איינס איז צו זאגן זייער גרויס, זייער הייליג, זייער מ'קען דער רמב ם רופט עס שלימות, כל המעלות, כל הרוממות, און אזוי ווייטער. די אנדערע וועג איז צו געבן די דעפינישן, די פילאזאפישע דעפינישן. די פילאזאפישע דעפינישן איז אפילו מיסינג די גאנצע רוממות. ווייל רוממות איז בעצם א גשמיות'דיגע זאך, איטס לייק א ווערי סטראנג לייט. אין א גוף, איט זשאסט איז נאט א גוף. איטס אירעלעווענט די האול קוועשאן. און די וועג וויאזוי מ'זאגט עס פאר נארמאלע מענטשן, אטליעסט אזוי ווי מ'פארשטייט, אזוי ווי דער פילאזאף פארשטייט, אזוי ווי דער רמב ם אויך. דער רמב ם זאגט אויך, מ'גייט זאגן פאר מענטשן, די אייבערשטער איז אזוי גרויס אפילו נישט קיין גוף.

לייגט אריין דאס אין די באקס, נאכדעם איז דא די דערהייבן לעוועל, די כלי איז אזוי גרויס, נאך גרעסער, און אזוי ווייטער, און די טרוט, פילאסאפיקלי יו האוו טו רימעמבער דעט די סעקאנד וועי איז פאלס, ווייל ווען מ'זאגט איין דומה, וואס מיינט עס אז איך זאג אז די אייבערשטער איז נישט דומה, בפרט אז מ'קען אים נישט צושטעלן, אזוי ווי אין חבד רופט מען דאס איין הרויך, באט איטס ריעלי, א רויך איז א וויערד ווארד דעט דעי פאונד, בה איין דומה, איך קען נישט, אזוי ווי איינס, אזוי ווי אין חבד זאגט מען אלעמאל צווישן איינס און צען טויזנט, דא עפעס א. רילעישאנשיפ. צוויי טויזנט איז מער פון איינס, רייט? גרין איז נישט מער פון איינס. ס'איז טו דיפרענט סייד ביי סייד קעטעגאריס דעט דאנט טאלק וויט איטש אדער עט אלל, רייט? סאו ווען די אייבערשטער איז באמת מער אזוי ווי גרין רעלאטיוו צו איינס, רעלאטיוו צו וואטעווער, צו באדיס דען דען דען עניטינג עלס, קאוז איז דיפרענט קאינד אוו טינגס, איז נאט לעס באדי דען סאמטינג עלס, איז דזשאסט נאט. לעס באדי קען זיין א קליינע באדי, א גרויסע באדי, א איידלע באדי און אזוי ווייטער. און אזוי טראכטן נארמאלע מענטשן, דער סטיל סאם לעדער כלי וואס גייט פון דא ביז גאט, מה שאין כן אליבא דאמת איז נישטא קיין לייטער אויך נישט, ס'איז דא טעקניקלי א לייטער אפשר מיט דרך שכל פון דעם וואס איז דא גשמיות קען מען פארשטיין אז ס'איז דא רוחניות און אזוי ווייטער, באט ס'איז נאט א ריעל לעדער און די ריעליטי דאזענט ווארק לייק דעט. סאו דיס אר די טו וועיס און איטס ווערי אימפארטענט טו רימעמבער דעטס ריעלי, איך טראכט זייער שטארק וועגן דעם ווייל כ'בין זייער אינטערעסירט אין די צוויי. צוויי וועגן פון לעבן. אלע חסידישע אידן וואס דו קענסט, וואס דו רעדסט וועגן זיי, אלע פון זיי זוכן נאר די די העכערע זאך. ס'שטייט אין אין אלע זוהר'ס איז געדרוקט דאס, אדער שורש עבודה, כוונה, די לימוד זוהר, כ'ווייס נישט די מושג מיט וואס, הריני לוי' מצאי פון זה כדי להשיג גדלות הבורא, כ'ווייס עפעס אזוי, להתעורר, און חסידישע ספרים זאגן מ'דארף לערנען

סאו מען לערנט אין די ספרים זיפן מלאכים און דאס און אזוי ווייטער איז אויך דא עפעס אז יענער יענער איז אין די זעלבע עולמות ווי אונז איז דארף זיין מער אקעי באט על כל פנים די סך הכל די פרעימינג אוו עווריטינג איז א סערטען הסערות ענד פילאסאפיקלי דיין הסערות מיענס דעט יו ליוו עווריטינג איז אין וואן לעדער ס'איז דא איין קיינד אוו טינג וואן קיינד אוו עקזיסטענס ענד דער איז הייליגער ווייניגער הייליג ס'איז דא פון טומאה פון די ביז כסא ביז גאט איז א גרויסן לייטער עס איז די ווייטסטע זאך. אבער עס איז אלץ אין איין אין איין לייטער, דער סטיל, מען קען מען קען זיי צו מען קען משווה זיין, אזוי ווי דער רמב ם זאגט, מען קען יא מדמה, נישט על מיתא דאמיני על, מען קען מדמה זיין, ס'איז כאילו מען איז מדמה, מען זאגט ער איז העכער, העכער איז א געוויסע דמיון, א געוויסע רילעישאן, א געוויסע יחס, ענד ענד אלל אוו די חסידישע אידן, דיס איז ריעלי וויי זיי דאנט קעיר אבאוט די דיפרענס פון די רמב ם ענד די רמב ן, סך הכל וואס זאגט א חסידישע איד, ביידע זאגן אז די אייבערשטער איז גרויס, א חילוק ער איז גרויס לינקע זייט, גרויס רעכטע זייט, עס גרויס, ממילא דארף מען זיך שאקלן אויף די אייזן, ממילא דארף מען גיין אין מקווה, ממילא דארף מען זינגען לכי נרנדו, כי גדול ה' און אזוי ווייטער, און אזוי דער רבי נחמן ברסלב זאגט א חילוק, איך ווייס כי גדול ה', וואטעווער, דעטס א דיפרענט שמועס, באט אין די ענד אוו די דעי איז נאט אינטערעסטעד אין וואט דאס איט מין גדול ה', רבונו של עולם וואס איז די טייטש? גרעסער? ער איז גראב? ער איז ברייט? ער איז הויעך? ער איז לאנג? דאס מיינט גרויס, גרויס איז דאך א מין גרויסע ווארט, און אולי מעיק סענס איז לייק וואן ביג קעטעגארי אוו עווריטינג איז די גרעסטע, די חשובסטע, די וואטעווער, באט אלל אוו דעט, עקזעקטלי, באט אלל אוו דעט איז ריעלי פאלס, אונז גייען שוין לערנען וועגן דעם, באט אלל אוו דעט איז ריעלי פאלס, פיליסאפיקלי און איטס אן ווערי האול דיפרענט אריענטעישן, מען זוכט א גאנץ אנדערע סארט זאך, מען זוכט נישט סארס, א סארס ביי דעפענישן קען דאס נישט זוכן, און דאס איז די ריזען פארוואס מאוסט אידן וואס לערנען די סארט ספרים קעירן נישט, ווייל זיי זוכן נאר די רמז, און איטס טרו, די ענין רמז איז כולנו מודה. ס'איז אמת, דאס וואס דער שמאי המהר ש זאגט אז יעדער איינער איז מודה, ס'איז אמת, יעדער איינער מודה אז גאט איז גרויס. ועוד, די אלו, די רמב ם איז אויך מודה, די רמב ם האלט אויך אז מ'דארף זיך קאכן. אפשר באופן שכלי און נישט טאנצן, איך ווייס נישט, אבער ער איז אויך מודה אז ער וויל מ'זאל מספול זיין, מספול ווערן און יו שוד בי אימפרעסד ביי דיס, באט יו קען בי אימפרעסד ביי אנדערסטענדינג דעט איטס דיפרענט, נאט ביי אנדערסטענדינג דעט איטס מאר, באט בסדר. באט ער וויל אויך, די רמב ם'ס די מעלה וויל ער אויך. ענד דערפאר דעטס טאקע א צד השווה, ס'איז אמת, אויב מ'איז א רבי שמעי' מארגענשטערן וואס אין די ענד ביסטו א עובד השם נישט א משכיל, אפילו אז דיין עבודה איז בתוך השכל, יו דאנט רילי קעיר איף איטס איווען טרו וואט יו אר טינקינג, אנדערסטענד? אז אים יחד היחיד, א חילוק צו ס'איז אמת, די אייבערשטער איז גרויס, ער איז גענוג גרויס, פארשטייסט? ער איז גרעסער פון מיר, פארשטייסט? ס'איז נישט קיין חילוק אין וועלכע זייט איז ער גענוג גרויס, ווייסט איך איינער האט מיר געזאגט אז איך האב אמאל געזאגט אזא שטיקל תורה צו איינער א תלמיד חכם, האט רשב א געטראכט אזוי און די רמב ם האט געטראכט אזוי, ממילא זאגט ער, איך ווייס נישט, מיר האבן אויסגעלערנט אז מ'קען נישט. קען נישט זאגן ווער ס'איז גרעסער די רנ שפ צו די רמבן, חמז א, זענען ביידע געווען די זעלבע אדער נישט? וואט דו יו טינק? מסתמא איז יא. לפי ערכם, איך זאג דיר אז ער זאגט אז יא, אבער קוק, שטעל זיך פאר אז איך בין אויפן ערשטן שטאק און ער איז אויפן זיבעטן, זיבן און זיבעציגסטע שטאק, טו מיר די דיפרענס פון די סעווענטי סיקס שטאק און די זיבן און זיבעציגסטע שטאק איז נאט רעלעווענט, זענען ביידע ערגעץ אין הימל. ביסט גערעכט, טעקניקלי אויב איך וואלט געשטאנען אויף די פינף און זיבעציגסטע שטאק וואלט איך געקענט זען א חילוק, אבער איך שטיי נישט דארט, פאר מיך אלע זענען הייליג ממילא איך לערן זיי אלע. הייליגער פון מיך, דעטס אויס דעטס אלל טרו ווען יו אנלי קעיר אבאוט הו איז עבאוו הו, ווער איז הייליגער פון דיך, אויב דו קעירסט יא ער איז ער איז אויף די רעכטע זייט פון די זיבן דער זעלבע ער איז די לינקע זייט, העלפט נישט די ווילסט דיך קענסט טאקע פארשטיין און איי ביסט מיינסט מחבר זיין, כ'זאג נישט אז ער איז נישט זיבעציק שטאק העכער פון דיך, דאס דיפרענט דיפרענט שמועס בכלל דיפרענט קעטעגארי. שוין, דאס איז א וויכטיגע זייער וויכטיגע יסוד וואס מ'דארף טרייען צו פארשטיין יעצט. יעצט האט שוין וואס זאגסטו? יסוד יסוד גדול יש הבדל גדול בין מער פון מיך און אנדערש. און רוב חסידישע אידן זוכן אז די אייבערשטער זאל זיין מער פון זיי נישט אנדערש פון זיי. פארקערט זיי ווילן נישט איך זאל זיין אנדערש פון זיי דאס ווערי בעד טו דעם. טרענסענדענט. און דאס איז די סיבה פארוואס זיי זוכן נישט צו פארשטיין די חילוק פון די רמב ם און די רש ב. וכו'. אדער פון די מלאך מיכאל און די מלאך גבריאל.

סאו דעטס וואט די רמב ם, די רמב ם פארשטייט אז למעשה מ'גייט זאגן פאר די עולם אז די אייבערשטער איז גרעסער פון זיי, שוין. דער בעל שם טוב האט געזאגט אז דאס איז אלץ א פירוש אויף פרשת וישרא און פרשת ואסכנה. ביי די מעמד הר סיני שטייט די אייבערשטער האט זיך באוויזן פאר יעדע איינער, אזוי שטייט ער איז געווען הגבול ליעדע איינער לפי מדרגתו, משה האט פארשטאנען אמת'דיג, די אלע די גאנצע עולם האט געהערט עפעס אזא ווידער קול, מ'האט נישט עכט פארשטאנען וואס גייט דארט פאר. אזוי געזאגט, אויף סערצעך לייסען אויף דאס פארשטייט יעדער אפשר אבער באמת וואס מיינט אנוכי השם אלקיך, דאס איז נאר. שטייט בפירוש די כהנים האבן געדאנגען און אזוי ווייטער און די רמב ם טייטשט דאס אלץ א משל אויף דעם וואס יעדע איינע די פילאזאפן פארשטיין בעסער פון די פון די עולם און שוין נאכדעם זאגט הרב שם טוב שטייט און באש דאס חנה שטייט נאך נאך נאך נאך מעמד הר סיני שטאגט משה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא יריסם כל טמינו ביום מילא זאלסט נישט מאכן קיין פסל וטמינו זאגט ער זעהסטו אז די רמב ם איז גערעכט אז נאך די פסוק איז געזאגט אז ס'איז דא א טעקטיקל לעוועל נאכדעם גייט משה צו יעדע איינע ער קומט אראפ פון בארג. דאס זאלט יעדער איינער וויסן אז די אייבערשטער איז נישט קיין לא ריסעם כל תמיד אז ער האט נישט קיין גוף ממילא איז דאס נפקא מינה הלכה למעשה נישט מאכן קיין פסלים עקזעקטלי האו דעט ווארקס און זאגט ער נאך א זאך אז פאר דעם שטייט ושמרתם מאוד לנפשותיכם שייכות לנפשותיכם זאגט ער אז וויבאלד אז איינער פארשטייט ווען מ'גייט אנהייבן צו פארשטיין דעם מושג פון עיני גוף

דאס האט דגנון געווען דער וואס האט זייער קלאר, און דא קום איך אביסל זאגן אביס, מען קען זאגן אביסל אנדערש ווי איך האב געלערנט ביז יעצט, אבער איך ווייז דיך נאר וואס די סוגיא איז תלוי, נישט איך קעיר נישט אזוי שטארק וואס מיסטער סעדיגורא און האט געטראכט. דאס הייסט, רב סעדיגורא איז געווען זייער קלאר און ער האט תפלה געהאלטן די אייבערשטער אליינס פארשטייט אזוי, און אויף דעם איז די רמב ם טאקע מחולק אין די נקודה. אבער כבין רב סעדיגורא איז געווען זייער קלאר, זיי האבן געלערנט אצטער הויען מקדש שכינה, איז געווען זייער קלאר, נישט אויף אבער נישט נאר דאס, רב סעדיגורא וואס ווערי אינטערעסטי ער האט געטון די סטראטעדזשי וואס איך האב געזאגט פון אבן רושד הנקרא אווערואיז בלעטען.

איין מינוט, אין קבלה קען מען טרעפן, אבער קבלה איז דאך קבלה, גיי פארשטיי וואס עס שטייט דארט. אין די רמק קען מען טרעפן אסאך לשונות יא, אבער. צמצום איז דאך ניי ניי ניי ניי, דעטס, אדער יא, דער רב ודגל האט זיך געדינגען אויף דעם, דאך טייטש אז עס נישט טייטש, סאו צמצום איז א שוואכע ראיה, אין ס' ס' שטייט אסאך לשונות, פארגעט איבער צמצום, צמצום דזשאסט קאנפיוזעס טינגס, לפי דעתי. די נוסח איז אייבערשטער זיבערא, אין די. איך ווייס נישט פארוואס זאג איך דאס, איך זאג עס נאר א הקדמה, אלץ איז הקדמות להקדמות. אין טראדישענעל דזשודעאיזם איטס נאט ען עקסעפטעד אמונה. דאס איז זוהר, ס'איז אזוי ווי ער זאגט, עפעס א תקין זוהר, קיינער ווייסט נישט וואס ער מיינט. האסט שוין אמאל ארץ ארץ אמאלויער? אלעס איז פאר אים, שטייט א פסוק מלא קלאר את כבודו, אבער על כל פנים, יור נאט גאנע פיינד, נישט אין די, לערן רמב ם, לערן עיקרים, לערן אין די רמבן, לערן עניוואן וואס זאגט אזויווי א ליסט פון וואס די אידן גלייבן וועגן גאט.

איטס ווערי אולד, איטס פון אקוויינעס און פיפל לייק הים, און אגאסטין, באט ס'איז נישט דא אין אידישקייט די זאך, און נישט נאר דעם, אקוויינעס איז טאקע מוטשעט זיך וואס ס'מיינט אז די אייבערשטער האט נישט קיין גוף ווי זיי קענען זיין אין פלעצער, ס'איז א עכטיג פראבלעם, באט די אידן האבן נישט די קשיא אפילו, קאז דא איי שטייט עס שטייט א פסוק, על פי פשט די פשוטע פשט אזוי ווי ווילנא גאון זאגט א ברכות כבוד אז די אייבערשטער פירט אלעס און ער איז משגיח איבער אבער נישט אז ער איז איבעראל. אקעי איך קום נישט איך קום נישט דאס צו זאגן איך קום דאס נאר צו פארציילן כדי צו אנקומען צו א נקודה, יעצט וואס איז די מקור וואס איז יא די מקור די היסטארי פון די אמונה עטליעסט אין. אין יוראפ, נישט נאר, פארגעט אבאוט די זוהר, קאוז איט דזשאסט קאנפיוזעס טינגס, נאובאדי נאוס וואט די זוהר עווער מינס, סאו האב איך קיין וועג דאס צו זאגן די זוהר זאגט יא, אבער אין אשכנזישע יודנטום איז די מקור פון די אמונה איז, אזוי ווי דער משך חיים האט שוין פארשטאנען, איז די חסידי אשכנז, רבי די חסיד און די רוקח, און בויט אוו דעם און דער בוקס אן טעאלאדזשי סעי דיס קיינד אוו טינגס, און די רוקח, זיין תלמיד, רייט? און די זעלבע זאך אין שיר היחוד שטייט עס, ממלא כל העלמין, ביי די וועי די לענגוויזש ממלא כל העלמין קומט איז אין שיר היחוד ביפאר איטס אין תיקוני זוהר, ממלא הכל וסובב כל העין, לכבוד די לענגוויזש האט די איז געווען אסאך אידן, ר' משה טאקא פירסטלי, און עס געפירט אויך אין תשובת מהרשל און סאו אן אבאוט שיר היחוד, דעטס וויי דעי ווער עגענסט שיר היחוד, ווייל א מין זאך צו זאגן אז די אייבערשטער איז איבעראל, די אייבערשטער נישט איבעראל, סאו א נארמאלע טראדישנעל איד אזוי ווי ר' משה טאקא די בעל תוס' איז געווען קעגן די רמב ם, יעס דיס וואס וואן אוו די מעין טינגס דעט דעי ווער מעד עט שיר היחוד פאר סעינג דעט גאד איז אלל אווער.

אין קיין שום צייט, און ווען ער רעדט וועגן פלאץ זאגט ער ממילא דאס מיינט די פסוק, און די פסוק זאגט אז די אייבערשטער קען זיין איבעראל ווייל ער איז נישט אין ערגעץ נישט, סאו איז כאילו איבעראל מיענס צו זיי אין ערגעץ נישט, ער איז נישט אין פלאץ, ער איז נישט בגדר, הי איז עז קלאוס יו עני וועיר עז הי איז עני וועיר עלס, ביקאוז מקום איז נאט א רעלעווענט קעטעגארי טו הים, סאו איף יו העיר, איף יו דעיר, איט דאזענט מעיק עני דיפרענס. נאכדעם זאגט ר' סעדיגון, ס'איז א שווערע זאך פאר אונז צו פארשטיין, וויאזוי קען זיין א זאך וואס איז. און גייט אריין אין דמיון פון א מענטש, אז מיט פילאזאפיע איז נישט קיין שום פראבלעם, איטס לייק וואן ענד וואן ענד טו איז אלל אווער, איטס נאט עניווער באט איטס אלל אווער, איטס דזשאסט עז טרו עניווער, איט דאזענט טשעינדזש ביי ווער יו אר. באט סייך, ביי דמיון, פאר א נארמאלע מענטש איז דאס שווער צו כאפן, זאגט ער איך קען דיך געבן א משל, נישט קיין אמת'דיגע משל, מקרב אל השכל משל, ער נוצט ממש אזא סארט משל, שטעל דיך פאר די אייבערשטער איז לופט, לופט איז איבעראל, אגעין, נאט דער, נעווער קאמס טו א וועקיום אידער, איווען, סאו לופט איז איבעראל, ווי איז עס גייען זיין? א וואקיום איז ווער דער איז נאו עיר רייט? באט אדער דער איז נאטינג טעקניקלי באט על כל פנים לופט איז איבעראל אפילו אין א זאך קען אויף די לופט רייט ווארייען מען קוועטשט אויס עפעס קומט ארויס אביסל לופט סאו איט גאוס אין ליטעל ווערי ליטעל האלס איטס ווערי סמאל בעסיקלי איטס פיין איט קען גאו עוועראל די אייבערשטער איז אזוי ווי לופט מיט אביסל פסוקים וואס מען קען מקשר זיין צו די ענין סיי פאר יצירה סאו די אייבערשטער איז כאילו לופט איך האלט נישט אז די אייבערשטער איז לופט דעטס נאנסענס באט ער זאגט דאס איז כאילו א משל אויף דיין קאפ עס גייט דיך נישט אריין אין קאפ אז די אייבערשטער איז אין ערגעץ נישט אדער איבעראל צו זאגן אז די אייבערשטער איז לופט. נאו, די רב סאנדיגמאן וואס איז א גרעיט אינפלוענס אן די חסידי אשכנז, טרו א טרענסלעישאן אוו היז בוק, ווערי בעד טרענסלעישאן, סתם לויט די היינטיגע חכמה זענען נישט דא, די נאן אונז האבן די רב טיבאן'ס טרענסלעישאן, און די היינטיגע טרענסלעישאנס, אבער עס איז געווען א אנדערע טרענסלעישאן, קיינער ווייסט נישט ווער עס האט עס געשריבן, אבער עס איז דא א, עס היינט דא געדרוקט אויכעט, עס איז דא א אלטע טרענסלעישאן פון די אמינות ודעות, איטס קאלד לייק מבחר האמינות וחרציבת הדעות, לייק רענדאם ווארדס אלמאסט, ענד. ס'איז זייער פאעטיש אזוי, ס'איז פערעפרעיז אלמאסט, נאט נאט דאזענט טרענסלעיט ווארד פאר ווארד, נאט ווער הועווער ראוט איט דידענט ריעלי קעיר אבאוט פילאזעפי, ער האט געוואלט אריינברענגן גדלות השם אין די עולם. און אין יענע ספר ווען מען ליינט די שטיקל זעהט מען, שטייט כמעט קלאר אז די אייבערשטער איז איבעראל און איז אזוי ווי לופט איז איבעראל. ער פארפאסט די נקודה אז ס'איז אלס א משל, ס'איז עפעס לאקאליוו, ס'איז א סברא סאיז, און די חסידי אשכנז ווער אלל גרעיט פענס אוו דיס בוק. און זיי ליטערלי קוואוטעד פיסעס אוו איט איף יו ריעד רב זי ד א חוץ די הלכות אמונה הלכות וואטעווער איטס קאלד הי ממש קוואוטס דיס בוק ווערי מאטש און ער זאגט רבני סעדיה ק ס און ער נעמט עס אן פאר תורה מן השמים תורת אמת און זאג נישט אז ס'איז א מיסטעיק איך זאג אז ס'איז א משל וואס איז געווארן א נמשל.

והייך תקוה בדתינו. איטס קאנפיוזינג ביקאוז די לענגוויטש איז עגעין איף יו לוק ממש היינט לייק איי סעד איט גאוס טרו פאר אימער על המקום לא יתכן שיהיה הבורא צריך למקום שיהיה בו מפני שיבורא כל מקום לפי הקדמון וכו' מקום היא בוראת המקום רייט בקיצור ס'נישט שייך איי די פסוקים ער רעדט פון די פסוקים וואס זענען די פסוקים עס מיינט גדולה ורמה ס'איז הויעך איז גרויס איז כאילו איין בית המקדש איז אפשר די שכינה און אנדערע זאכן אבער בקיצור דאס איז נישט ליטערלי אמת אז די אייבערשטער איז אין עני פלעיס נאכדעם. און אויף יד ג', סימן יד ג', שטייט, והיכ תקפא בדעתיני מציאותא בכל מקום, עד שלא יהיה מקום ריק ממני. ס'שטייט מציאותא בכל מקום, באט יו העוו טו ריעד א בלאט פריער צו זעהן אז ס'איז נישט ליטעראל, און ער גייט נאר אויף די תקפא בדעתיני, אויף דעם זאגט ער, און מסביר ווייל ער איז געווען פאר אלע פלאץ, ממילא די מקום איז נישט טובת מקום ביי אים. און נאכדעם זאגט ער, והקרב את הדבר להבנה ואומר, אז מילא שכבר ניחך נישט אין מקצת הכירות איינעם מחוצף מפני הכל, פרעג אל נישט א זכיחות איינעם מאסטער את האור, ווי דאן איז אור השמש אין א ליכטליך בעולם הזיכוי, מיט כל הלמידות, ער זאגט א אנדערע נישט די לופט, לופט שטייט אין ספר יצירה, ס'איז אזוי ווי לייט גייט אדורך גיין א פענסטער, ס'גייט דאך דורך די פענסטער, ווי איז די פענסטער? לגבי די לייט איז די פענסטער נישט נישט קיין מציאות, אזוי דעטס די משל דעט הי דעט הי גיווס, דאזענט מין איט ליטערלי, דזשאסט מינס דעט הי גיוו א המחשה לענין. און די חסידי אשכנז פראבעבלי אלסא אנדערסטוד דעט משל, איי דאנט קנאו, באט די חסידי אשכנז ווערי מאטש אנדערסטוד דיס קאנסעפט, אזוי ווי כ'האב געזאגט פריער, נישט אין שירי איכה דאסא בפירוש,

דו האסט זיך חסיד און לייג דיך צו דיין אשכנז ווערי מאטש אין דעט טראדישן ענד טאק דיס לענגווידש א ליטל ביט פורדער, ס'קומט פון די רמק, די אמת בעל שם טוב'ס ראדיקאלעזעישן קומט אביסל פון די רמק, אבער ער איז ער האט שוין גענומען נאך א סטעפ ווייטער, ממילא איז נישט קיין מציאות, אלל דיס דיס לעוועלס וויטש איז אנאדער לעוועל אוו קאנפיוזשן וואס דארף אויס אויס אויסגראדן, אבער על כל פנים דאס איז די שורש שורש הענין, ווייל פארשטייט זיך.

איז אמת דא דא צוויי סקולס אוו פאוט וועגן דאס צו פארשטיין. עס איז דא מענטשן וואס ווילן נישט פארשטיין, לויט ווי איך האב יעצט מסביר געווען איז עס נישט אזוי משוגע, הגם איך האב עס חולק געווען אויף דעם לעצטע וואך, צו זאגן אז ער מיינט נישט עכט ליטערלי. ער פרובירט דיך צו מסביר זיין אז עס איז עפעס א זאך וואס איז נישט אזוי ווי אלע אנדערע זאכן. דו האסט אמאל געזען אזא זאך? אקעי עס איז א לייט, אקעי עס איז א מער לייט, ער זאגט קלאר אז עס איז מער ווי א לייט, מער ווי די לייט די גלגלים און אזוי ווייטער, עפעס מער. סאו טעקניקלי איט מינס נאט גשמיות, אר עטליסט איטס הארד טו נאו, קאוז איי דאנט נאו, אגעין איי דאנט נאו האו מאטש אוו א פילאזעפער הי וואס דאס ביליוו דעס, אבער על כל פנים, ס'קען זיין אז דאס איז אלס א בחינת משל אדער כעין משל, ס'הייסט ס'איז אמת אז די אייבישטער איז איבעראל, יו האוו טו אנדערסטענד, ווען ער זאגט ווען ער זאגט פאר א מענטש טרעט דמיון אז די אייבישטער איז אין די לופט, ס'איז אמת, דזשאסט אין א דיפרענט לענגווידזש, איז דזשאסט לייק דער איז א פראבלעם וויט לייק טרענסלעישאן העיר, רייט? אויב איך האב נאר דעי, וויאזוי, אין די עולם הזה וויאזוי זאגט מען אז די אייבישטער איז איבעראל? מ'זאגט אז אזוי ווי לופט איז איבעראל. דעטס די אנלי טרענסלעישאן יו העוו איף יו העוו דעט לענגווידזש, אבער ס'איז אמת, די אייבערשטער איז איבעראל, אין די סענס אוו ריעלי בינג די קאוז אוו עוועריטינג עקזיסטינג און וואטעווער די טעקניקעל פילאסאפיע, יא, מעיבי דעטס די ריעל טעם, איף יו עסק אקוויניס וואט דאס אמניפרעזענס מין, אוו קאורס ס'מיינט די אייבערשטער איז סך הכל א רוחניות'דיגע זאך, סאו ווען איך זאג אז ער פירט און איך זאג אז ער איז די זעלבע זאך, עקזעקטלי ער עפעקט אדער אפילו עס עפעקט דורך אסאך סיבות א חילוק אין די ענד ער עפעקט און אזוי ווייטער, ער איז נישט אין די וועג וואס אנדערע זאכן זענען ווייל ער איז אנדערע סארט זאך, איף יו אסק מי, תכלית איז ער איז דא? יא ער איז דא, ווייסטע וואס? באהאלט ער זיך אונטער די בעט? ניין ער איז אין די בעט אויכעט, יו האוו טו ענסער דעט רייט, אדערווייז יו סעינג א ליי, דעט ריעלי דעט ריעלי ענסערס יואלי'ס קוועסטשען, סאו וועלכע איז עס? איז א ליי? איטס איטס ווערי קאנפיוזינג קאוז איי האוו א לענגווידזש לייק איי קיפ אן עקספלעינינג איף איף איי האוו טרי טינגס דארף עס גאו אינטו טו באקסעס, מ'דארף עס סאמהאו צוטיילן צווישן די צוויי באקסעס אז נישט וועל איך בלייבן מיסינג עפעס, סאו איך זאג דיך, און אזוי ווי דו ווייסט די רב רב רב שטייט אין ציר א איך, די כל תנאיך איז לא יתן פיך, יא? זיי האבן ממש געפרעגט די קשיא, ר' שמואל החסיד, און די סקיס איז אויך די אייבערשטער?

די ווארלד איז נאט באדערינג גאד, ס'איז נישט קיין סתירה, דאס איז א סטופיד קוועשן, עט ליעסט אט די לעוול אוו די עיר נאט באדערינג עניטינג עלס. מיי ווארלד באדערס גאד. נאו. ביקאוז איי האב איי האב טו קאנעקט טו גאד דען מיי ווארלד איז. קודם כל דעטס נאט טרו, דעטס נאט טרו עט אלל. דעטס די פראבלעם. דעטס אלסא אנלי איף יו העוו א סערטען ווערי וויערד קאנסעפט אויף וואט קען, אקעי איך גיי נישט אריין דעם, ס'איז נישט ריכטיג, פיליסאפיש די קוועשן הייבט זיך נישט אן אויך נישט און עבודה הייבט זיך עס נישט אן, ווייל די אייבערשטער מאכט די בס כ אויכעט. און ס'נישט קיין שום פראבלעם, די פעקט אוו גאד קאוזינג טינגס און די פעקט אוו יו בינג עיבל טו טשעינדזש טינגס, אקעי, דיפענדס אן יור האול קאסמאלאדזשי, אקעי, ניין ניין ניין, איך פארשטיי, באט ס'נישט אמת'דיג, אפילו אפילו יענץ איז נישט קיין פראבלעם לויט די רמב ם, ס'איז נישט עכט א פראבלעם, און על כל פנים, איף יור פילאסעפי דעטס איי, סאמוואט, סאמוואט, באט סאמוואט, סאמוואט, באט זיין לענגווידזש איז שוין אסאך מער אבסטרעקט, ער פרעגט טאקע נישט, דעטס וויי איי לייקט טו גאו בעק טו די ראשונים, קאז איווען די וואנס דעט אר.

טו שאו אגעין דיס טו טינגס וויטש אר בויט רעלעטיוו טו גאד, און מילא קען זיין אויך ווען ער זאגט רבני שום ווי סי רב סעדיגון יוזינג דיס טעקטיק, און לא עוד ער האלט אז גאט אליינס נוצט די טעקטיק ווייל רב סעדיגון גלייבט אז די אייבערשטער האט געמאכט א כבוד נברא וויבאלד מענטשן דארפן קענען זעהן זאכן מיט זייערע אויגן האט ער עס געמאכט און אדערווייז דעטס די האול פוינט אוו עקזיסטינג די כבוד נברא בעיסיקלי און די רמב ם איז ווערי נאט העפי וויט דיס די רמב ם איז עקספליסיטלי מעד אויף כבוד נברא כ'האב שוין געזאגט פאר רמב ם לעצטע וואך נישט ווייל ער האלט אז ס'איז א פראבלעם אז ס'נישט קיין גוטע סעלושן צו די פראבלעם ס'איז א גוטע סעלושן. די אייבערשטער נישט קיין גוף, ער שיקט א גוף, א שליח. דער רמב ם פארשטייט אז ער גיט עס ל ע, האסט פארענטפערט די פסוק, אבער ווייל עס האסט נישט פארענטפערט זאגט דער רמב ם, האסט נישט פארענטפערט דאס אז מענטשן קענען זעהן גאט. ווייל דאס הייסט נישט געזעהן גאט, דו זעהסט דמיונות. דער רמב ם האלט נישט אז עס איז א תכלית פאר מענטשן צו בלייבן ווייל דמיון, ער קעירט נישט וועגן די דמיון, ער קעירט אז דו זאלסט פארשטיין מיט דיין שכל. ממילא זאגט ער אפילו ווען דער אייבערשטער וואלט דאס געטון וואלט וואלט בי א בעד טינג אויף אים טו דו, קאוז ער וואלט בי אן א לאוער לעוועל. הי ו די דאזענט וואנט הי מייט דו איט, מעיבי די פיפל אפשר איז ער א גוטע, ער וויל אפילו דער בדמיון זאל פארשטיין, ווייסט וואס ס'טוט אים געבן די משל אויכעט, אבער ער וויל נישט אמתדיג דעם משל, און דעטס ריעלי די רמבם'ס פראבלעם מיט דאס, און דעטס וואי די רמב ם דאזענט העז דיס ונשמרתם ועוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה, מ'דארף אויסלערנען אז יעדע עין זאל נישט זיין סטאק אין די דמיונות, אבער די אנדערע אידן האבן געהאלטן אז ס'איז אקעי צו האבן דמיונות. אקעי, דיס וואס אלל דזשאסט טו שאו יו דעט איטס ווערי קליר, דיס טו וועיס אוו עקספלעינינג טינגס אר ווערי קליר לגבי גאד.

אלס איז דא, יעדע זאך קען מען טרעפן א גוי וואס טוט עס, אבער די גוים, אקעי. די שיך שאקלען זיי אויך נישט די פיס און. נא, עקטשעלי אין טשורטש עווען סטענד לייק דעט, אין גוים. איך זאג א גוי, איך מיין אויך די לויערס. דא, די שעיקערס, די שעיקערס אר פעימאס פאר שעיקינג, איך מיין ס'דא, ס'דא גוים וואס שאקלן זיך, אבער באופן כללי די גוים פירן זיך, די רעגלמעסיגע גוים שאקלן זיך נישט.

די גזירה זאגט, פארוואס זאג איך דאס, פארוואס? ווייל א איד האט א נשמה, א נשמה איז אזויווי א פייער, א פייער טאנצט כסדר, ער וויל כאילו ארויסגיין, ער וויל ארויפגיין הויך, נר השם נשמת האדם, און דאס איז די סיבה פארוואס יעדן איד כסדר טאנצט, ווייל ער וויל ארויסטאנצן פון זיין גוף, ער וויל זיך מדבק זיין למעלה, דיס אנלי מעיקס סענס איף יו אר אין דיס וועי אוו לייק, מען טאנצט ארויף, ווייל די אייבערשטער איז נישט ארויף מער ווי ער איז אראפ, די די רמב ם איז אייבערשטער, אדער די רמב ם איז נשמה. אין די סעים וועי, ס'איז נאר א משל, רייט? ס'איז א גוטע משל, באט אונז זענען דאך מקיים די משל, סא לכאורה טוט דאס אז מ'פסק'ט אזוי אויף די זויל. שוין. און שוין, דעטס די דאס נקודה. דעטס די נקודה אויף דער בינגא קאך טאנצן, און ס'דא די אנדערע זאך. יעצט, ווי איז מיין קונטרס? א קיצור, דאס. גימי וואן אוו דיס. כ'האב דיר געוואלט ווייזן, ווערי אינטערעסטינג, אז מ'האט שוין געוואוסט וואס געווען די חילוק פון זיין מער און זיין אנדערש. ר' סיידגון ליטערעלי יוזעס, איי טינק יוזעס דיס דיס פוינט טו פרואוו איט, טו פרואוו היז שיטה, וויטש איז נאט גאנא העלפ מי פראם מיי טעארי דעט ער מיינט נישט ערענסט, באט אקעי פארנט דאס זאגט ער, אויב ענק אונז האלטן דיך אפישעלי אין אן סימן ג' אות ד' אין מיין פעידזשעס אין די סעקאנד פעידזש איף יו אפען דיס די סעקאנד פעידזש אן טאפ און ער מער א ליסט אויף די טינגס איך וויל אדורך גיין אויב מען קען נאר כהאב געפלאנט צו ענדיגן די גאנצע באט ווייסטעך ווי סאיז ועל כל פנים. על כל פנים איז אזוי, על כל פנים, על כל פנים איז וואס? ער זאגט אזוי, כ'האב געמאכט א סאמערי פון וואס ער זאגט, וואס איז די נשמה? איט גאוס אין טו לעוועל, דעטס איז היז האול, איף יו, די סעקאנד פעידזש אן די טאפ, היז פרוף גאוס אין טו לעוועלס, נשמה איז גאוס, קודם כל איטס סאמטינג, א עצם, א זאך, נישט א מקרה, א זאך, ס'איז אזוי אזוי קלאר ווי די גלגלים, כ'האב שוין מסביר געווען די ענין פון טרענספערענסי דא, ס'איז אזוי קלאר ווי די גלגלים, כ'דענק נישט אויב כ'האב, און נאך מער. סאו און פארוואס? וויל ער ווייזט צוויי זאכן, ער הייסט ווי עט ליעסט, הי גאוס וויט לייק א לוזי אוו זי פרוף, ווערי אינטערעסטינג, דעטס וואי איטס ווערי קאנפיוזינג וואט הי'ס דואינג, באט הי דאז א לוזי אוו זי פרוף, ער זאגט קודם כל, די נשמה קען ריסיווען לייט אזוי ווי די ספעיר, אזוי ווי די גלגל ריסיווט לייט, דעטס לעוועל נאמבער וואן, איף יו לוק העיר, אין די טירט פעידזש טעקניקלי, דף ג עמוד א', כ'דארף לייגן פעידזש נאמבערס אויף מיינע זאכן געדענקן, קיצור, ס'איז פארוואס, ווייל דיס וואס די טיארי, כ'האב שוין מסביר געווען די טיארי פון ספירות און גלגלים, כ'מיין אז כ'האב שוין געזאגט איינמאל דא, יא בקיצור, ס'איז טרענספערענט ממילא קען די ליכטיגקייט אדורכגיין. עט ליסט, וויאזוי ווייסט ער? רייסט שוין מזל. און צווייטנס, באט איטס ריעלי מאר דען דעט, בקאוז די גלגל, די ספעיר, ער איז נאר מקבל אור, ער איז טרענספערענט, ער קען ריסיוו לייט, ער איז פאטענשעלי לייט און סאו אן, באט די נשמה קען אליינס האבן לייט, והא ראיה, איטס אינטעלידזשענט. און וויבאלד נפש איז אינטעלידזשענט, עס האט שוין אן אייגענע לייט, ס'איז נישט נאר אזויווי א וועג וויאזוי די לייט קען אדורכגיין.
לפי איך עס מיינט וראי' אדער לפי איך עס מיינט. נא יא, לפי איך איז היז לענגווידזש איטס ראנג, איי שוד איי שוד רירייט איט און סעי סאמטינג דיפרענט. ביקאוז איז מינס סעי ביקאוז איטס איטס מאר ריפיינד טינג, מאר סטראנג, מאר פאוערפול טינג דען די גלגל, איט קאוד בי איט קאוד העוו איטס אן אינטעלעקט, נאט אנלי ריסיוו אינטעלעקט כאילו. דעטס וואט היז טרייאינג טו סעי. און ער האט צוויי פראף'ס, צוויי אזוי ווי אלעס, אזוי ווי אלעס אין די וועלט האט ער צוויי פראף'ס, איינס פון די שכל, איינס פון די פסק. כ'האב צוויי אימפראווס. קודם כל, איי מעיד פרענטעסיס סאו יו קען אנדערסטענד די סטעפס אוו די פרוף. קודם כל, מען זעהט, אזוי ווי אונז האבן שוין געזעהן פריער, די נפש, וואטעווער איט איז, איטס די thing דעט העז אינטעלעקט. וואט דאס אינטעלעקט ביי די וועי מין? אונז זענען זייער קאנפיוזד ווען מען זאגט דאס. איט דזשאסט מינס דעט איט עקטס אין ען אינטעלידזשענט וועי, אין א וועי דעט קענט בי עקספלעינד אנלי ביי סעיאינג דערס סאם פרינסיפעל אוו אינטעלעקט וואס טוט דאס. א זאך וואס פאלט, ער דארף נישט וויסן גארנישט וועגן דעם, באט ער גייט ארויף למשל, וויאזוי גייט ער ארויף? וואס שטופט אים? אויב עפעס שטופט אים, נישט קיין קשיא, עפעס שטופט אים, אויב גארנישט שטופט אים, הדור דכתיב אינטעלעקט, דעטס אלל איט מינס, ווייל דעם האט מען געזאגט למשל די רמב ם וואס האט געזאגט אז די גלגלים האבן האבן שכל, דעטס אלל הי מינס, טעקניקלי, הי מינס מאר דען דעט, באט דעטס וואט איט מינס ווען הי העז נפש, עטליסט נפש פאר הים מינס דזשאסט דעט, קאז איט איט מאווס אין א וועי וויטש קענט בי עקספלעינד ביי סאמטינג עלס פושינג איט, סאו איי מאסט קנאו כאילו וואט איט מאווט, באט נאט קנאוינג אז כאילו האט א קאמפיוטער אינעווייניג וואס ווייערט אדער עפעס אזעלכע אימעדזשינעישאנס אונז האבן. ווערי דיפרענט קאנסעפט אוו אינטעלעקט עז ווי האוו יו קען קאל איט אינסטינקט, איך ווייס נישט, אינטואיטיוו נאלעדזש, כ'קען נישט וויאזוי רופסט עס, איטס נאט זייער וויכטיג זיי האבן אנדערע קאנצעפט פון אינטעלעקט ווי אונז. יא, סאם דעטס אנלי האלף וועי איז וואט איט מינס, באט על כל פנים, סאו דערפאר שוין, ממילא דאס זעהט מען רייט, סאו אין די גוף אבוויעסלי יו קענט דו דעט, קאוז אבוויעסלי ווען א גיי איז דעד דעטס די האול פוינט אוו נשמה, די נשמה איז וואטעווער איז דיפרענט פון לייוו פיפל און דעד פיפל, באדי קענט דא עניטינג, דאזענט העוו עני אינטעלעקט, דאזענט ווארק בעסיקלי, ווארק איז א גוד ווארד, דאזענט ווארק, דערפאר איטס נאט די באדי רייט? אלא מאי וואס איז עס? סאו שואל געווען ס'איז נישט די גוף רייט? איטס נאט לייק ווי דיס רעדי סעד ווי טעקניקלי רעדי סעד איט באט נאו וואט איז איט יא? סאו איר זאגט ס'קען נישט זיין קיין שום זאך וואס אונז קענען? ס'קען נישט זיין קיין שום זאך פון די וועלט, שטח א גלגל, עניטינג אין דיס ווארלד, קאו ווי דאנט נאו עניטינג אין דיס ווארלד דעט עקטס דעט וועי, איף יו עסק מי וואט איז איט מעיד אוט אוו וואד? האלץ קען טון זאכן? ביימער אפשר ווייל זיי זענען לעבעדיג אבער שאף ניישט. האלץ קען גארנישט טון רייט? מעטאל קען גארנישט טון, שטיינער קענען גארנישט טון. אלל אוו דיס טינגס דאונט העוו א סאול רייט? אדער אין אנדער ווארדס זיי דאונט העוו אינטעלעקט דערפאר די סאול איז נאט מעיד אוט אוו דעם קאז דאוז טינגס אר נאט סמארט. זיי מוזן זיין געמאכט פון עפעס סמארט סאו האבן שוין האבן שנעל אויסגעקראסט אלעס אלע קיינד אוו מעטער וואס דו קענסט האבן מיר אויסגעקראסט. אה! כ'האב נאך איין סארט מעטער וואס כ'האב נישט געזען דאס איז די מעטער פון די ספעירס פון די גלגלים זיי. קענען יא עפעס טוהן, אין סאם סענס זיי האבן א פארשידענע מעלות אויף אונז, זיי זענען נישט אזוי אזוי סטאק ווי די זאכן, אבער סאו פאר לייף דעטס ריעלי וואט הי מינס, און הי דאזענט איז נאט עקספליסיט, זיי האבן דעי האוו לייף, די גולם אר אלייוו, און אין אדער ווארדס ביי דעם סעלף, נאטינג דאס נאט סאול אין דעם, אזוי קוקט ער עס אן, נישט עפעס וואס שטופט אים, ער פארשטייט אליינס ווי צו גיין, סאו דעטס ריעלי לייף, איטס נאט ריעלי אינטעלעקט. איז ריעלי וואט ווי קאל לייף אור העווינג א סאול, ווען די רמב ם זאגט לגבי עולם הנפש, איז די רמב ם כסדר גארנישט מסכים צו דאס, סאו ס'איז אביסל קאמפליקעיטעד עקזעקטלי וויאזוי ס'ארבעט דא, סאו על כל פנים, זיי האבן, סאו ס'קען טון זאכן, באט ס'איז דא נאך א זאך וואס דאס איז אז די נשמה, נפש, קען האט שכל אויך, און די גלגלים האבן נישט קיין שכל, אקארדינג טו הים, איטס ווערי ווערי ביג דיפרענס סעינג הי העז לייף ענד הי העז אינטעלעקט. אנימעלס פאר עקזעמפל האוו לייף באט נאו אינטעלעקט. באט זיי האוו טו האוו מי מערערע וועסעלס צו ענטפערן נישט. די ספעירס האוו לייף אין סאם סענס. זיי מאוו אן דעיר אוין עקארד דעטס וואט לייף מיענס. דזשאסט מאווינג ביי יורסעלף מיענס א לייף. טעקניקלי א בעטערי איז א לייף רייט. דעטס וואי איי סעד דער'ס א חילוק. איף א מאשין דעט יו פלאג אין איז נאט א לייף באט א בעטערי מאשין איז יא א לייף. נישט עכט קאוז טאכט סאמאן פוט א בעטערי אין באט קעלי קעלי דעט בתור משל. מה שאין כן סאו די סטארס אר די ספעירס נאט די סטארס די סטארס דאנט מאוו דעמסעלפס די ספעירס מאוו די סטארס רייט. די ספעירס זיי האבן זיי סאו ס'איז עטליסט עפעס אזא סארט זאך, זעהסט אז דאס האט יא די חומץ, מעיד אוט אוו סאמטינג עלס, איטס נאט מעיד אוט אוו ראקס ענד סטאף, ווי נאו דעט איטס מעיד אוט אוו ראקס באט דעי דינט טינק דעט איט וואס מעיד אוט אוו ראקס, וועל דערס נאו ספעירס באט די סטארס געוואונען איטס נאט מעיד אוט אוו ראקס אר סאמטינג, איטס מעיד אוט אוו סאם קיינד אוו טינג דעט קוד דעט איז אלייוו ביי איטסעלף, באט איטס מאר דען דעט, קאוז די גלגל קען טינק, וואט דעס ריעלי מינס איז יו קען טינק וואט טינקינג מינס, למשל איט נעווער טשעינדזשעס איטס מיינד. סאמטינג לייק דעט, פאר עקזעמפל, למשל ער גייט נישט ארויס, ער האט עפעס א חק וואס ער דרייט זיך, די עולם דא וואס דרייט ער זיך, נישט איישן אבער ער דרייט זיך און דרייט זיך, סאמטינג, נאט בחירה איז, אגעין יו העוו טו רימעמבער אלל דיס, ווי אלל דיס קאנצעפטס אר קאנצעפטשולייזד אין א סערטען וועי דעט זיי דאנט העוו, באט א שכל איז סאמטינג דיפרענט, פאר עקזעמפל הי אנדערסטענדס סאמטינג עלס אוטסייד אוו הים, די גלגל דאזנט העוו טו אנדערסטענד עניטינג אין ארדער טו מאוו, איט דזשאסט דאז וואט איט דאז. א מלאך אדער א נשמה ער פארשטייט עפעס אינדרויסן פון אים דעטס וואט רעלי שכל מיענס רייט? פאר עקזעמפל האו דא ווי נאו די פיפל אנדערסטענד איט אלזאו דיס מייט בי דמיון באט איך קען איך אויב איך איי גיוו אן עקזעמפל וויטאוט בעליווינג אין עניטינג ווען איי גאו אנליין און איי ביי א טיקעט טו פליי סאמווער דעטס אנלי ביקאוז איי האוו שכל ווייל אנדערש וויאזוי ווייס איך אז די טיקעט גייט מיך גיי גענען נעמען די טיקעט און גיין צו די קאונטער דארט ביים עירפארט מיט דעם וועל איך קענען פארן דאס איז שוין א זייער א לאנגע חשבון. נאטינג נעטשרעל קען טקעלי נעטשרעל קען דא דעט, דעט מינס דעט העז רעפרעזענטעישן אין מיי מיינד דעט דיס טיקעט רעפרעזענטס די זכות צו קענען פארן, סאו דיס האול טינג איז סאמטינג דיפרענט דען דען וואט אדער טינגס קען דא, די הדדי כסף שכל בעסיקלי דער איז מאר קאמפלעקס טינגס וואס איך קען נישט, איט דאזענט געט אינטו אלל די דעפענישענס איי קען טעל יו דיפרענט פילאסעפיס באט דעטס א ווערי בעיסיק וועי טו שאו יו דעט שכל איז סאמטינג דיסטינקט פראם דזשאסט העווינג אינסטינקטס למשל, קאוז א בהמה האט אינסטינקטס די אינטערעסאנטע זאך, א בהמה למשל, עני בהמה'שע פארטס אוו א פערסאן אין סאם סענס, איט נעווער דאס ווערי פאר טינגס, ער פלאנט נישט אויף איבערמארגן, אפשר אויף איבערמארגן, אבער איטס א גוד קוועשאן טו וואט עקסטענט, באט עטליעסט יו קען סי דעט דער איז א דיפרענס, איז עטליעסט א קוואנטיטעטיוו דיפרענס, רייט? א חיה פלאנט נישט אויפן נעקסטע דור, איך ווייס נישט, עפעס דא זאכן וואס גייט אים נישט אריין אין קאפ, גייט נישט אריין אין קאפ מיענס איט דאזענט האוו סאו.

אפילו, עט ליעסט, ווען הי טורנס אראונד ענד סעיס איטס די סעים קיינד אוו טינג. סאו דיס איז ווערי וויערד, פונקטליך צו ס'איז די גלגל אדער העכער די גלגל, דעטס וויי יו געט ווערי קאנפיוזד קאוז הי דאזענט קלעריפיי היז קעטעגאריס אוו מעטער. סאו דאס איז נאך זעהן ביי די פסוק וועסטו זעהן אז אין ענד זאגט ער אז ס'איז יא ענליך. כ'וועל ווייזן ווי זיין הוכחה פון די פסוק ארבעט. נאכדעם זאגט ער אז דאס איז די שכל. סאו דיס פראווס אויס דעט ביי עלימינעישן, רייט? ס'איז נאט א ווערי לאדזשיקל פרוף, איטס סארט אוו א פרוף ביי עלימינעישן, ווי נאו אלל דיס קיינדס אוו טינגס, קענט בי דיס, קענט בי דיס, קענט בי דיס, מאסט בי דעט.

די נשמה און די הימל זענען צוויי אנדערע זאכן, די פסוק זאגט נישט קיין שטותים, מיר האבן דאך פריער געלערנט אז כדי צושטעלן צוויי זאכן מוזן זיי זיין אין די זעלבע קעטעגארי, מען זאגט נישט אז אז אז א בענקל איז אז א רויט איז לענגער ווי א בענקל, עס דארף דאך זיין א גרויסן בענקל קען זיין לענג גרעסער פון א קליינעם בענקל, סאו אויב די נשמה שיינט אזוי ווי די הימל מוז זיין אז איז עפעס א סארט הימל זאך, סאמטינג סימילער, סאו אין סאם סענס איז אין די סעים קעטעגארי אוו טינגס עז די הימל, אפשר שיינט ער אביסל מער, עס שטייט נישט דא אז מער, עס שטייט כ זויערע רקיעות, איך ווייס נישט ווי האט ער געטראפן מער, אבער וואס? קען זיין קיין משל? גוד קוועשן, ס'קען זיין א משל, איעדער סארט טעיק דאס ליטערלי, איך ווייס נישט, די שאלה וואס מיינט א משל, ווי האפט ווי האפט טו געט אינטו דיס האול טינג, די ראשונים סאמטיימס זיי טעיק פסוקים ווערי ליטערלי, און איך מיין אז ער מיינט צו זאגן אפילו עס איז א משל דארף די משל שטימען אדערווייז. פיגורעטיוו, ס'איז דיפרענט קיינדס אוו משלים, מ'דארף מאכן איינמאל א ליסט פון אלע סארט משלים, און זעהן ווער ריש וועלכע רישן האלט פון יעדע סארט משל, איטס א גוד קוועשן, לייק יו סעד, ביי דמי הנפש זאגט ער ס'מיינט נישט ליטערעלי, באט ער זאגט א געוויסע תירוץ, ער האט נישט סתם געזאגט א משל, ביי די וועי דאס ווארט משל איז ווערי ווערי אנפרעסייז, משל, וואס מיינט משל? וויאזוי ארבעט די משל? אפילו פאר די משל צו ארבעטן דארף עס דאך זיין די זעלבע סארט זאך, רייט? מען זאגט דאך נישט אז א מענטש איז שטערקער ווי א ווי א נו פנים חדשות יא סאם עקזעקטלי אין אדער ווארדס עלי איז עסומינג דאט דיס משל איז א טרו עטליעסט א עסטרא קוויטס טאקע א משל איז נאט לייק ממש ס'איז נישט א זון באט ס'איז סעים קיינד אוו טינג עטליעסט א משל פאר איווען פאר די משל טו ווארק עס האסט טו בי די סעים קיינד אוו טינג דעטס וויי ווי קענט ריעלי מעיק א משל פאר גאד אקארדינג טו הים קאוז גאד העז נאו משל אידער נאט איווען א משל קאוז איז נאט אין די סעים קעטעגארי אוו עניטינג עלס. מיש לעין, איי דער פסוק קען אמאל, מ'קען ווערן סטאק אויף א פסוק טו יא זאגן אזוי, באט עטליעסט דאס לאגיק איז דאס בעיסיק לאגיק, און עקזעקטלי איי טאלד יו, ווען יו סעי די משל ווי האוו טו לייק מעיק א ליסט איז לייק סיקס דיפרענט ווארדס דעט מין, קען בי פיגורטיוו לענגווידזש, קען בי א משל, קען בי שרייבן ס'דא זייער אסאך און נישט יעדע איינער איז מסכים מיט אלע, קודם ער זאגט אז דאס איז א פסוק, נאכדעם זאגט ער סתם כ'האף א פארקערטע פסוק וואס שטייט, סארי, וואס שטייט אויף שלעכטע צדיקים אז זיי זענען ערגער ווי די הימל. צאנז דער פסוק היים בקדושה ולא יאמין ושמים לזכי בעיניו אף כי נסתר ונר לך איש סוי סק מים אבלות א פסוק אין איוב מיין איך רייט? דער איוב זאגט דיס איז ווערי אלסא בילט אן די סעים לאגיק אויף צושטעל דער פסוק זאגט די אייבערשטער די הימל איז נישט גענוג ריין פאר אים כל שכן די מענטש וואס ביסט א נסתר ונר לך עפעס אזוי משא כ א צדיק אזוי ווי שטייט אין דניאל איז יא אזוי ווי די הימל קומט אויס א צדיק איז אזוי ווי גוט אזוי ווי די הימל א רשע איז ערגער אפילו די הימל איז נישט גענוג גוט כל שכן די די שמוציגע הימל וואס איז נישט גוט באט אגעין יו אר אין די סעים קעטעגארי. אויף דינגס, ער זאגט דאס מיינט שלמה המלך ווען ער זאגט מי ידעי ריח האדם עולה למעלה וריח הבהמה יורדת אי למטה, דאס הייסט א מענטש קען זיין א מענטש אדער א בהמה, ער האט א גאנצע אריכות. פעידזש טרי. נא, ווי שטייט מי מי ידעי אז דאס איז אין קהלת. קהלת ניין? יא, איט סעיז אין קהלת. קהלת דאזענט מין דיס, דער'ז א האול אריכות אין סימן ב' טו עקספלעין דעט קהלת דיס איז וואט הי האזט אין מין, און די גמונים אז ס'דא נשמות וואס גייען ארויף, ניין גיין ארויף איז ליטעראל אין א העכערע הימל, ס'דא וואס גייען אראפ אין א נידריגערע הימל, און דאס איז טעקניקלי איף יו לערן לעיטער דיס איז וואט העפענס ווען יו דיי, סאו נאט אין משיח, און נאט אין תחיית המתים ווען יו דיי.